Yym, sa i'n gallu gweud gormod. Na, na, na, na, sa i'n gweud popeth. Na, peth, y peth yw, um, o, gweud y gwir, dwi wedi hyfforddi yn, yn yr Eidal am pedwar blwyddyn, so sa i'n hyfforddi pob un. Nawr, ar ôl pedwar blwyddyn fyna, mae unrhyw beth yn rwydd, ond sa i'n beth wedi hyfforddi merched, so bydd yn profiad newydd, ond maen nhw moyn sgiliau'r un peth a dynion, ware'r un tractedau a dynion, so na'r ffordd byddai'n

Mae mae mae lot o diddordeb gydag e yn y rygbi merched a a achos hynny gydag e wedi helpu mas tŷ bach mwy o arian i helpu gyda'r gêm on' ma'r talent dod trwyddo. Yym ydi ydi rygbi merched ydi o'n ca'l digon o sylw yn y yn y wasg ti'n teimlo? Wel d- dim falle ond yy fel gwedes i falle dros y tair blwyddyn dwetha ma' nw ma' nw wedi ma' pethe wedi bod myn' ma' nw ar teledu nawr ma' nw'n ca'l y geme yn fyw yym ond Fel popeth arall, un fel chi'n ennill pethau, chi'n ennill y Chwe Wlad, ennill y Cwpan y Byd, wedyn mae'r ma, ma safon a mae sylw'n codi, codi lot. Ond uh, ie, dwi'n meddwl mae pethau chi'n mynd yn iawn, slow bach mae'n mynd gyda ni, ond, ond fel am, mae'n mynd yn, yn, yn positif i fi, yn teimlo. Felly, sut fath o hyfforddwr wyt ti? Achos allai ddychmygu bod yna lot fawr o sbort, lot fawr o hwyl a sbri yn digwydd ar y cae, neu wyt ti'n eitha strict pan y'ch chi'n dechre'r sesiwn ymarfer 'na? Mwy fel y neu achos i gweud y gwir. Na dwi dwi'n chi wel chi chi'n nabod dwi dwi lico ca'l sbort dwi lico c- yym ca'l smiles a bethe ffel 'a ond ond ma' ma' pan dw pan dwi miwn i gwaith i neud gwaith fi fel hyfforddwr proffesiynol 'na'r ffordd dwi'n dwi'n neud y gwaith a mae'n mae'n bwysig iawn nawr I, i ni, os ni moyn codi'r safon, ma, ma, ma Caroline Spant yno, mae hi nawr sy'n boss o'r merched Cymru, mae hi wedi codi'r safon off y ca, gyda lot o lot o bethau wedi newid. Nawr job fi iddo miwn nawr i, i codi'r safon i lefel, lefel proffesiynol um, ar y ca. So na, byddai'n, mae'n bit bach o sport, ond uh, bydd ni'n neud pethau dda gynta. O ti sôn am yy yr Eidal gynharach ti hefyd 'di bod yn Warrington wrth gwrs Castell Nedd fel 'da ni gyd yn gwbod. Ti ti 'di bod yn lot o lefydd felly wt wt ti 'di wt ti 'di dysgu rwbeth ti'n teimlo a- am dy hun dy steil dy steil hyfforddi ac ati? Yy falle dwi dysgu sa sai'n digon dda i cadw job yn hir yym na na ma' yy g- dim dim dim ond falle gwa- yy gweitho gyda gyd o'r clwb yma ond gy- gyda pobol yn gweitho gyda yr Eidal yn yn gwers fowr iawn yy wel o'dd e'n achos ma' nw'n meddwl fel fel pe- bois pêl-droed yy so yy o'n nhw'n teimlo fel ma' nhw'n prima donnas pethe fela so we- we- hwnnw'n hwnnw'n galed iawn i fi ond dysges i lot mas 'na ond chi'n dysgu off y p- chwaraewyr a dysgu off y fforddwyr chi'n gweitho gyda so dwi'n meddwl ma' 'yn ni'n wedi wedi mynd trwy gyd o'r tîm 'yn nawr i i ddod i fyn 'yn nawr gyda lawer o profiad. Wel fi'n gwbo' bo' 'na Cwpan y Byd yn Iwerddon blwyddyn nesa gewn ni sôn am obeithion y tîm yy nes ymlaen on' am y tro dioch fawr iawn i ti. Diolch. Diolch.